Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn illum jiena u lino ħa nitkellmu fuq żgur diġà raftuhom il-ful. Il-ful, reġa' wasal iż-żmien tal-ful, Daryl. Il-ful jinżera' Għandek perjodu twil, tista' tgħid minn qisu nofs Settembru, il-bdiewa, jekk ikun ir-rab adattat, jibdew jaħsbu biex jiżirgħu l-fur u tibqa' sejjer sa Diċembru għal dak li jgħidulu l-imwaħħar. Issa, fid-dar, tista' tagħmel ftit ukoll. Mhux rakkomandat li tagħmlu ġo qasrija, għax il-pjanta kabbarija, issa meta ngħid qasrija, jekk ikollok kontenitur kbir, tista' tagħmel, sintendi. għax tikber u jekk jaqbad għar-riħ, jew jaqliblek il-qasrija kif tkun żgħira, jew jaqlaħilek minn ġol ħamrija tagħha. Allura wieħed irid joqgħod attent fejn se jħawlu. Jekk għandek ġardina tista' tagħmlu faċilment daqs prodotti oħra. Il-ful kif ġie spjegajt huwa pjanta ikber kabbari, tikber il-pjanta, allura trid tiżirgħu. Mela kull waħda se tagħmel pjanta. Kull fula ħa toħroġ pjanta. trid tiżirgħu b'distanza ngħidu aħna ta' bejn waħda u oħra trid tkun ġiex piedi, qed nitkellem 60 ċentimetru, u jekk ħa tagħmel iżjed minn filliera waħda, trid tagħmel daqshekk ieħor distanti bejn filliera u oħra, għax kif, ħa nerġa' nirrepeti, jifrex, jikber jew inkella jogħla, imma aħjar meta jikber u jespandi mal-art, jagħmel iktar frott, milli joqgħod jogħla biex ifittex id-dawl. Mela dik hi kif tkabbar il-ful. Issa, il-ful komunissim hawn Malta kum jikber l-ikbar għadu tiegħu jew ma jagħmilx frott jekk jattakkah il-budebbuż. Bedebbuż huwa pjanta parassita li tikber fuq l-istess għeruq tal-fula. Imma dak jiddependi mill-art li għandek. Għalhekk għadtlek jiddependi x'art ardek, x'art għandek fejn tiżirgħu. Għax jekk tagħmlu għal bidu għal nofs Settembru, jekk l-art mhix tajba jew fija l-budebbuż, se jattakkawlek żgur. Imma meta jkun daħal iż-żmien, inqas ċans li jattakka. Meta tgħid daħal iż-żmien meta? Qed nitkellem. għall-aħħar ta' Ottubru u anke Novembru. Għad kif għad tibqa' tiżirgħu sa Diċembru jekk trid tnissel minnu għaż-żerriegħa, għax dak is-sabiħ tiegħu tagħmlu. Inti hawnhekk iż-żerriegħa kif. Dik minn tiegħi stess, tagħmel li kelli. Mela, tagħmel wiċċ iktar tard fis-sena u dak tħallih għaż-żerriegħa. Tħallih jinxef fuq il-pjanta u jkun pereżempju Ġunju nixef kollox, ġbartu, Ħriġtu minn fażdaqtu, fil-fatt hawnhekk għandna l-qxur tal-fula u malar taħtna, iva dak hu, dak kien mimli bil-żerriegħa tal-ful. U terfgħu għal meta jiġi biex jinżera' jew kif trid issajjar minnu, niexef, taf inti sopop, bigella. Jfisser, inti Jekk tridu għaż-żerriegħa, trid tħallih hemmhekk jinxef ma taqalgħux? Iva. Hekk hu, tħallih fuq il-pjanta, dak mhux għall-ikel dak il-ħin aħdar, trid tinsih. Trid tikkurah, jiġifieri s-saqqiet, tneħħilu l-ħaxix, normali. U kull waħda ħa tagħtina pjanta? Issa, iva, hekk hu, anta jekk terġa' tiġbor xi għoxra ta' miżwed minn hemm tkun taf kemm ikun fih. Għandek, eh, bħal dan naħseb kien fih xi sitta. Qed tara? Jeb, issa la qegħdin fiż-żifna. Hekk, dak hu. U dan li jifdal? Proset. Issa Lynn, l-aħħar mistoqsija. Kemm idum biex jikber u kemm idum biex. Sewwa. Mistoqsija tajba għax din pjanta li biex ittik il-frott iddum ħafna. Trid tistenna. Tippretendix illi żrajt u se. Mhux bħal ta' Jack and the Beanstalk. Ma għandhiex x'taqsam xejn. Għandek erba' xhur u nofs, ħamsa biex tieħu l-frott tiegħu. Imma tagħmel ammont sustanzjali. Iva ta' tagħmel jekk ma insomma għad mbagħad għandek l-għedewwa tiegħu l-elementi imma li ma semmejniex kif jinżera' għax importanti. Il-ful irid art u mduża ħafna. Mhux se titfgħu fil-ħamrija niexfa u tlaqtu għax jekk tagħmel ftit xita. ma jkunx biżżejjed biex inebbet. Allura jimmoffa. Jekk inti l-art ixxarbet sew u da, tista' tiżra' hemmhekk u ċ-ċansis li jinbet. U trid tiżra' u tissaqih il-ħin kollu? Jekk, mela, jekk hu waħda, jekk l-art ma xorbotx, tissaqi, iva, importanti, bil-ilma wkoll da. Mela, grazzi Eileen. Grazzi tal-informazzjoni fuq il-fool. Ċertament naħseb illi hawn ħafna illi ħa jaraw jekk jistgħux mid-dar jibdew jżommu ftit biex ikabbruhom. Mela, jiena u Lino nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna darb'oħra għal programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar.